Whakanuia te tekau tau o ngā pakiwaituhi tūturu, nau mai ki WatchMojo Māori, anei ngā pitopito kōrero mō ngā terenga Cartoon Network o ngā tau 2000. I tēnei rārangi ka aro tātou ki ngā tino hōtaka o Cartoon Network nō te tau 2000 ki te tau 2009. Hei aha i te wā nei ngā pakiwaituhi nō muri mai i te tau 2010? Haere mai!

Ka mutu te pakanga, me huna ngā toa i te ao nei hei ārai i tā ngā Cons tiki i te Allspark, he pai hoki te whai wāhi atu o tētahi kōtiro me tōna pāpā ārahi i a rātou.
Hi little creature, my name's Bulkhead, did you lose your owner but?
E ngākau rua ana te hunga whai i a Transformers i tēnei terenga, me ana whakahoahoa pakiwaituhi, me ngā āhuatanga ngahau, ko ētahi atu ka whakamānua i ēnei rerekētanga. Ehara i te mea ko ngā Autobots te aronga, ko ngā tāngata whakatika hapa tokorima me ō rātou hoa riri kē. Hei āpiti atu, he pai ake ngā whakawhanaketanga kiripuaki mō ngā Bots and Cons.

Ka taka te wā, me tuku te tangata i ōna hoa pohewa. Kaua e māharahara, he wāhi pai mō rātou i te otinga atu, ko Foster's Home for Imaginary Friends. Ka whai tēnei terenga nā ngā kaihanga i a Powerpuff Girls, i a Mac, e waru tau tōna pakeke, me tōna hoa pohewa me Bleuregard Q Kazoo, Blue rānei.
He nui te tamaroto o Blue, heoi ka hoki mai ki te ngau i a ia. Koinā i pai a Foster's ki te hunga mātaki, ngā whakangahau koi me ngā weriweritanga nui.
Stop it! Okay. Tuawaru, Batman, the Brave and the Bold.
We'll make the bestest team ever, Joker and Batman. Fine, Batman and Joker, take top billing, but why is it always me compromising for the sake of the act? Kei te whai koe i tētahi hononga pai ki ngā rā rongonui o ngā māheni DC? Kāore i tua atu i tēnei, He ngahu ake i ērā atu Batman. I tēnei terenga, ka hono atu te Dark Knight ki tētahi atu tuahangata, hoariri, ia wiki, hei whawhai atu ki ngā āhuatanga tūkino i te ao DC. He waiata, he mahi nukurau hoki nā Batmind. After all, I'm your number one fan!
My fan. The biggest! He nui ake ngā āhuatanga ngahau i tēnei terenga, kei wareware i a tātou te ahunga mai o Batman i te pouaka whakaata. Waihoki, i āta wānangahia tēnei kaupapa e te hunga whakarite, he maha ngā tuāhangata, ngā hoariri, me ngā hononga ki ngā kāpeka.
I could use a gal pal. I'm not giving up that easily, bat boy.
Tuawhitu Justice League, Justice League Unlimited. Working together, we saved the planet. And I believe that if we stayed together as a team, we would be a force that could truly work for the ideals of peace and justice. Hei kā hui, ka pakanga atu rātou ki ngā weriweri katoa o te ao, hoariri hou mai, hoariri tawhito mai anō hoki. Ehara i te mea ko tēnei tokowhitu noa iho, engari e tokomaha haere ana te kāhui nei i ngā tuahangata o te ao DC. He nui ngā mahi me ngā wāhanga whakarewa ngākau, koinei te whakakapinga pai mō te ao pakiwaituhi o DC. Now where am I exactly?
Among friends.
I te whakakapinga o ngā terenga pakiwaituhi o Batman me Superman, kotahi noa iho te ara e ora tonu ai ngā mahi nei, ko te Justice League. Ehara i a Batman rāua ko Superman anake, engari a Wonder Woman, a Flash, a Green Lantern me ētahi atu hoki.

Ka aha mēnā ka hinga tētahi tamaiti pōrangi me tētahi kōtiro whakamataku i a Grim Reaper i tētahi kēmu Limbo ka whakahoa ai i a ia, ā, haere ake nei? Ka raru. Ko tā Billy rāua ko Mandy piri atu ki a Grim, he whakatoi i ana pūkenga hei whakangahau anō i a rātou, te whāngai i ngā mahi heahea a Billy i te waiaro ohorere tohutohu anō hoki o Mandy.
Mandy hates me, she such a jerk!
Ka tūpono atu tēnei ki ngā tāngata me ngā āhuatanga, pēnei te atua wahine o te kino, he kaioro tāwhano kē, ētahi kitenga ohorere o Hanna-Barbera, me ētahi huihuinga kiripuaki. Ka mau te tangata nei me tētahi tokorua ngahau, kotahi noa iho te kōrero, ka roha kē Grimm.
I know I'm supposed to be her friend forever, but I never realised how long forever was. Tuarima, Ben 10. Cool! Tekau tau tō pakeke, ka mate koe ki te haereere me tō whanaunga, tō koroua anō hoki i te raumati, kāore e kore he maha ngā āhuatanga ka kitea e koe. Mō Ben Tennyson, ka whiwhi wati ia, ka whakarerekē i tana hanga kia penei i ngā weriweri.

Heoi anō, ka ū a Ben ki te manaaki i te wati me te ao i a Vilgax, kei a ia ngā roro weriweri o Grandpa me ngā pūkenga whaiwhaiā o Gwen i tōna taha. He uaua te tūraki i a Ben nōna e tekau tau ana.
Peekaboo!
Tuawhā, codename Kids Next Door.
Greetings fellow kids next door.
I tētahi ao e whakahaere ana i ngā pakeke, nā tētahi rōpū ngā taputapu ki te pakanga mō te whawhai nui a ngā tamariki puta noa i te ao e makere ai ngā here, The Kids Next Door. Me tā rātou hangarau rua mā whā.
If you ever want your butts kicked, you know where to find the kids next door. That's a drama, baby! E kore te katoa e āhei ki te noho hei kaiwhakahaere Kids Next Door. Ko te hunga kei raro i te 13 noa iho e āhei ana ki te rēhita, ēngari kia eke ki taua wā, me takatū ki te pakanga atu ki ngā hoariri pakeke, ngā taiohi mānoni hea, ngā kaihaumi rare puku kai, he kino kē atu rānei.

E pōhiritia ana te hōtaka The Clone Wars ki te ao rā. Ka tū i waenganui i ngā kāpeka rua me te toru, ka karapīpitia e tēnei terenga kātū network te Grand Army of the Republic a Anakin Skywalker me tana pononga me Ahsoka. Three against two? Stinky, you watch my back. Ka tohe pea te hunga whai i te hōtaka nei i tana pono, heoi nā te pai, ka pai kē atu mēnā i pono. He maha ngā mahi, ngā kanohi hou me ētahi o ngā kōrero pai i te ao whānui o Star Wars, he nui te Force i tēnei terenga, koinei pea te tino o roto i ngā mea katō a MCU. So,
me and my badges are trained and ready, we'll take back our post, shiny or not. There's hope for you yet, rookie.
Tuarua Teen Titans. Pepperoni!
Anchovies? Can we please just order something? As long as it's vegetarian.
Come on, man, how can you deny me the all-meat experience? Dude, I've been most of those animals. Ehara te ao rangatahi i te mea māmā, ka uaua kē atu mēnā koe he rangatahi tuahangata. He uaua te ārai i ngā māharatanga, ngā tautohetohe ā-tangata,

Ka ngahau tā tātou mātaki i tō rātou whanaketanga i roto i ngā pakanga katoa, nō rātou ka pakanga atu ki te hoariri matua o te hōtaka kia Slade, Pae Tū, Pae Hinga, ka aroha te wehenga wawetanga a Teen Titans. That looks like us, but better!

No one attacks Aku's minions! Destroy him!
Nā te kaihanga i a Dexter's Lab me te tuatahi o Star Wars, The Clone Wars, ko te kōrero mō tētahi toa kua pau te wā ki a ia. Ka mutu ana tana pakanga ki te whakawhiti hanga kino ki a Aku, ka tukuna te samurai ingoa kore ki raurangi ki te pakanga i te weriweri. Ko te samurai, ko Jackie nāianei, me tana hoari whaiwhaiā, Me whai ara hoki whakamuri hei turaki i a aku o Tiatu. You might have beaten me now, but I will destroy you in the future. There is no future for you, Aku. I disagree. He kounga ngā mahi pakiwaituhi i tēnei hōtaka a Cartoon Network, Ka kitea ētahi ataata auaha me tētahi taiao mīharo he hononga ki ngā momo kiriata samurai tūturu. Hei āpiti atu, he māmā te whai i te ia o ngā mahi, he maha ngā mahi, he nui te ngahau, he hōtaka CN mīharo. Kei te whakaae rānei koe? He aha tō tino hōtaka a Cartoon Network nō ngā tau 2000? Whakapā mai! E kitea ai koe i ngā kōrero mō ngā pakiwaituhi pai, me hono atu ki a WatchMojo Māori.